Manheru varanda veZimbabwe dzave nguva dzedu dziye nhau dzaBreak Muvet. Nhasi tiri paepisode 17. Munoziva here kuti 7 million dollars ikaiswa e, musuitcase ma100 dollar notes it weighs about 70 kgs inotokwana kuiswa motikari ichiendeswa kuborder kuti ibude munyika kuti zvakaitika here ipapo hameno hameno ikoko vamwe mayouth vachiedza kurarama muharare vachiedza kutsvaga zvokudya mayouth ejunta vari kuswera vachiita masex taps zvavo mumahotera nevasikana vavasina kuroora apa junta kana yaakuda kudefenda zvinhu zveye zvinonzi sovereignty of zimbabwe e, inomhanyira kutsika dzechivanhu ichiti aiwa e, hatidi western culture e, we need to follow culture yedu asi ugoona zvavari kuita zvacho pachivanhu zvinonyadzisa zvisingaperi makambozvinzwa kupi vanhu vachichengeta mavhidhiyo ekukwirana apa ari kuda kuita leader wemayouth mwari ngaapindure shuwa ende mazimba tinomacha zveshuwa hei kunge munhu wese muzimbabwe ari kufambira 50 kg yehupfu apa kana pane mariot inobva yatoita purogiramu yerun for food muharare imomo asi patinomboti netsekei kunzwisisa ndezvekuti zvivanhu zviye zvinonzi zvimazitas e, zvakumacha zvakare this time hanzi against corruption ndofunga havana kuterera maepisode akapfuura patakati guys kana uri munhu wejunta ka haubvumirwi kudemonstrata against yourself zvinonyadzisa iwewe semunhu mukuru anofunga uyezve zvinonyadzisa nyika hamusati makuziva here kuti ndimi vacho vari kukonzeresa corruption yamuri kumacha saka kana muri kuda kugadzirisa corruption ibvai muofisi imomo rovai pasi coalition of democrats code yakasainwa svondo rino dare mdcn mkd rdz nezunde vese vakatenderana kuti vachatsigira munhu umwe chete kuti aite mp wemaconstituency uyezve munhu umwe chete kuti aconteste post yapresident tinotenda nekuronga kwavaita chokwadi chiri pachena ndechekuti kana tisina kuita opposition coalition junta richatotonga kusvika 2023 pane mufesi filosofa anonzi plato akataura zvekuti ende ndichataura muchirungu kuti one of the penalties for refusing to participate in politics is that you end up being governed by your inferiors zvaakwatiri mazimbabweans kuti tose tizvipire kusunungura nyika yedu 2018 ndipo panogumira road varanda Ndiyo chanzi yedu yekupedzisira kuti tiwane kubvisa junta riripo nemuchechetere. In other words, peacefully. Vari kunze kwenyika, fungai zvenyu. Zvekutumira mari zvezve motosiyana nazvo. Motogona kutowana basa muZimbabwe chaimo chaimo kudhuze nemhuri neshamwari. panenge pasisina zvemapermit zvekumhanya mhanya kusungwa nemapurisa zvisina nebasa nekurarama kunge mhuka nekutya kunyika dzevaridzi vaya vari muzimbabwe fungai kuti dai vana venyu kana vana mukomana nahanzvadzi vadzoka kumusha mafariro amunoita mukavaona kuvaona zuva nezuva vana sekuru vachiswera zvavo nana muzukuru zvipatara zvichishanda zvikoro zvichishanda vana vachidzidza mapurisa vachitosunga vaya vane mhosva kuwana basa rekuti unongokwira kombi rimwe chete kuti usvike ikoko Zvese izvo zvinogona kuitika kana opposition ikabatana ikaita coalition tisati tasvika ku 2018 asi tikasabatana pane zvimwe zvichaitika zvinotevera zvinoda kuudzwa kune vari mujunta uyezve nevari muopposition teererai zvakanaka Kana pasina kuchinja kwehurumende mu 2018 panenge pasisina imwe nzira yokubvisa junta kunze kwe people power vanhu mustreet chimurenga chaiyo vatereri muchiri kuyeuka here gore riye re2002 nerimwe re2008 mageneral vakabuda pamedia vakagara padesk kunge desk rinei ramuri kuona ipo vachiti hapana anotonga nyika kunze kwemunhu akarwa hondo nemunhu anobva mujunta imomo mavari saka isusu vana povho zvedu taakutaurawo kuti kana pasina munhu weopposition mustate house after 2018 isusu semacitizens tichatora simba ratinaro tokubvisai tega zvatiri kuedza kutaura pano ndechekuti zviri nani kuti imi sevanhu vejunda mutore mari dzamakaba mutore zvinhu zvamakaba mabhizinesi amakatora murove pasi zve mukadaro tinokusiyai zvakadaro even 15 billion chengetai zvenyu asi kana maakuda kuzoitawo nharo zvakare muna 2018 ndo patichazopesana kuonana ndo pamuchazomutsa vanhu vezimbabwe kune vari muopposition zivai kuti mukabirwa vote zvakare muna 2018 pasina plan b tichakunetsai kana isipo vanhu havachadi kunzwa kunzi endai kumba munodya sadza aa ah -ah. kana pasina plan b mese zvenyu muchabviswa mumapati enyu posarudzwa vatungamiri vanenge vachiziva zvinoda kuitwa kuti tiwane rusununguko coalition ndiyo inotokuraramisai zvenyu otherwise nemiwo kwazvimba netsoka muchiperekedza vakuru inini zvangu ndiri munhu anoshanda nemaoko moona maoko angu aya ndochera makomba kukwira maladha tokanya dhaga rekuvakisa dzimba topusha mabhara nditone magambutsi angu andinopfeka izvi zvekuita mavhidhiyo zvamuri kuona izvi nekutaura against junta ndakamanikidzwa kuti ndiite izvozvo nesituation yandiri kuona kunyika yezimbabwe kunyika kwangu kwakazvarwa sekuru kwakazvarwa mudhara kwozozvarwa neni nekwandakakurira ndikoko dai zvangu ndichiswera nemhuri yangu kana kubasa ndichishanda zvangu ndichiedza kuzvisimudza kana ndichiona bhora kana rugby asi maya situation yekumba ndiyo inotodo ndimanikidza kuti ndiite even chinhu chidiki chandiri kuyedza kuita ichi ndinotomanikidzwa kuti ndiite something nekuti tikasaita isusu vana vedu tinovasiya vachitei asi tiri kutarisa kuti ndivo vachazorwisa ayo isu tofanira kuita zvatiri kuita kuti vana vedu vawane upenyu uri nani situation yedu inini inini even apfidza yakangofanana tese zvedu ngatisimukei tigadzire nyika yedu chokutanga first step panoda coalition yemaopposition before 2018 ndopanoperera nhau dzabrek mvedi dzanhasi kana makutsikana nezvandataura uyezve motsigirira zvandataura pane mamwe mavhidhiyo aripo pafacebook page nepayoutube channel ose zvavo anonzi break mvet tatenda zvavo